Kwazvo tingave neropa pamaoko edu. Haleluya. Amen.
Ipapo ndokubva zvanzi ngatimukandirei mugomba. Afe zvake ega tisave neropa pamaoko edu. Ndokubva zvanzi Joseph ndokubva akandirwa mugomba. Ndokubva panga pachipfuurawo vamwe vaipfuura vaive vaivewo vamwe vakanga vachipfuura vaenzi vemunyika imomo. Ndozvanzi ngatimubuditsei timutengese. Ndokubva Joseph wabudiswa ndokubva watengeswa. Ndokubva vaenda kunyika iri kure. Asvika ikoko Joseph aamu foreign land and atova mu foreigner ndokubva atengeswa kuimba ya Potifa futi ndobva apinda muimba ya Potifa. Chinongokuratidza kuti Joseph anodiwa na Mwari and akazodzwa na Mwari ndechichi kuti apinda muimba ya Potifa, Potifa akabva ati zvinhu zvese zviri muno mumba nevaranda vamwe vese vari muno mumba zvaapasi pako iwe. vachateerera iwewe zvawataura ndo zvawachaita ari muforeign land but haasi slave Ah, baba kana mwari akakuzodza kunyange uri muforeign land hauite slave Amen. nekuti chinokonzeresa uslave chinobviswa nekuti anointing inovhuna majoki euranda Ndosaka Isaiah achiti chii? Anoti because of the reason of the anointing thy yoke shall be broken. Saka joko reuranda rikada kugara pamusoro papi papa Joseph chinoritadzisa kugara ipapo mafuta ezvodzo yakaiswapo naMwari. Saka kunyange ari muforeign land haave slave anotopiwa chigaro. Hallelujah. Amen.
ndokubva zvanzi zvinhu zvese zviri pasi pako kusarwa chete kwemukadzi wangu Chinhu chese chausingaise pasi uye chausingasubmite kuna Mwari chinova a conductor of the devil. Satani anochishandisa kukudonhedza kunyange uri anointed. Kana vana vako ukasavasubmita kuna Mwari, Satani ndovaanoshandisa kuti vakudonhedze. Ah, muna kundinzwa? Mukadzi wako akasa ukasamusubmita uye akasasubmita kwauri nekuna Mwari. Ndosaka Paul achinyora anoti imi vakadzi zvideredzei muwe pasi pevarume venyu chaivo. Nekuda kuti chese chausingasubmite uye chisingasubmitewo pasi pako chinokudonhedza. Saka Joseph vanhu vese vaiti kana akanga ataura vaiteerera kunze kwemukadzi waPotifa ndiye waaisagona kuteerera zvataurwa naJoseph. saka satani akapinda mukadzi wajosefi mukadzi wapotifa kuti adonhedze josefi ndo zvanzi ipapo josefi akabva asungwa nekuti mukadzi wapotifa akati anga achida kundirepa kwete nekuti ichokwadi iwe pane nyaya dzisina kuitika but dzinotorevererwa dzigoita sechokwadi vamwe vanhu vakatofamba musoro penyaya idzodzo but dziri dzechokwadi Amen. ndobva josefi zvikanzi akabva aendeswa kujeri ariko kujeri ndambokutaurirai kuti chinokonzeresa huranda chete kushaikwa kwezodzo nekuti mafuta zvinhu zvakaoma anokonzeresa kuti zvive so saka kunyangwe ari kujeri unotonzwa kuti akabva aitwa mutariri wevamwe vanga varimo mujeri Ndokubva zvanzi ipapo vamwe varume vairi, mubiki wewaini, haleluya, nemubeki wechingwa, ndokubva vasungwa nekuda kwekuti vanga vatadzira Faro anova mambo. Ndokubva rimwe zuva varimo ndokubva vava nezviso zvakapunyaira Vachiratidza kuti vari kurwadziwa ende havasi kufara pameso avo, Joseph semunhu waMwari ndobva apinda akati, Ko neiko varume makasuwa? Zvikanzi, Hatingagofare isu tine zviroto zvatarota ende pasina anozvidudzira. Ndobva zvanzi neBhaibheri, akati, Ndiudzei. Ko Joseph ndiwe Mwari here unoti ndiudzei kuti ndigodudzira hope? Nekuti zvodzo iri pamusoro peupenyu hwake inokonzeresa kuti agoona zviri in the future. Ah. Munhu wese waMwari akazodzwa. Mwari ane matauriro aanoita naye chete kuti agone kunzwisisa zvichauya mangwana. Ameni.
Ah, hapana andibata. Now, ukatoona uchirwisa munhu waMwari, uri kutorwisawo ramangwana rako. Ah, hapana andibata. Ukaona chete wakunetsana nemunhu waMwari, maari imomo ndiwo makainvestwawo ramangwana rako. Now, regedza nditsanangure. Rimwe zuva handichitori mukomana. Ndanga ndiri kumba ndokubva vamwe vasikana vamukirawo inini ndokubva vatanga kusvora maparidziro andiroita nemashumiriro angu mm. ndokubva zvakura zvekuti chikwata chese ichocho changa chisasade kundiona mm. zvekuti kana kuchigadzirwa inonzi district plan kana vakanga variko kuyouth conference vanokonzeresa kuti ndisaiswe paany event kuti ndisashumire mm. Ndokubva zvaenderera kuti even kuSociety vaikonzeresa vaitaura nevafundisi kuti anenge achituka vanhu zvekuti vafundisi vakatanga kuvenga inini but Mwari ndinomuda nekuti iye ndiye agere pachigaro chekutonga kunyangwe mukambotonga pana but iye kana akanga azotaura hakuna anorambidza ndobva rimwe zuva ndakatorara kumba ndokubva ndarota kumba kwavo kwapinda munhu ane machira eretso achivabvisira zvinhu zvese mumba ndokubva indasvika ndokubva ndamhanyisa munhu uya ndichinamata ndokubva atiza same hope dzandakarota ndozakarotwa naamai vake vakandideedza kuti huyai munhu wamwari kumba vakati tinokutendai nekuti zvandarota ndikati ndozvandandarotawo nekuti mwari pese pamunorwisa munhu wamwari munorwisawo ramangwana renyu nekuti ingadai mwari akanga asingade kuti ndivabatsire vaingoparara vakadaro but mwari aingonzwi aingovaratidza chete kuti pamuri kurwisa ndo pane kubatsirwa kwenyu ah. now uchaona kuti kumberi uku kuegypt kwacho kuchaita nzara but munhu wamaendesa kugomba ndiye anogona kududzira nzara yacho saka uchatoona kuti kudhara kune kurwiswa kweramangwana racho nekuti Is- egypt yaida kunzi ife nenzara but varume ava varota ndokubva zvanzi ndiudzei hope ndokubva muchinda watsanangura hope dzake ukati ini ndiri mubiki wewaini But ndaona ipapo magrapes anga ari zvitanda zvi, zvitatu mabranch matatu. Ipapo abva aputika akabva ndamasvinira mucup ndikapa kuna Faro sewaini akatanga futi kunwa pakare. Nzwisisa kuti pese panotaurwa nezvewaini muBhaibheri panotaurwa nezveropa raJesu. Ndokusaka achisvika pawedding yepaKana ndobva zvanzi waini yapera Ndokubva ati kuna amai vake, Zvinei neni, mukadzi? Anopindura rafu nei Jesu anzi waini yapera? Nekuda kwekuti akatonzwa nyika ichidhimanda ropa rake iye asati adzidzisa? Ah, unondibata. Jesu anorwadziwa kuti handina kungouya kuzofa but ndakauya kuti vanhu vagoona understanding yezviri kudenga nekuti ndini ndakabva kudenga. Saka chandinotanga kuita kudzidzisa vanhu ndozodeura ropa rangu voona kusunungurwa vane right understanding yezvinhu zviri kudenga. now jesu anoti hazvinei neni nekuti nyika yakudhimanda ropa rake now ndosaka uchiona kuti muchinda unonzi unonzi kain unouraya muko- munin'ina wake unonzi abel ndokubva zvanzi namwari ipapo mwari akauya kuna kain akati ko chii chawaita kumunin'ina wako abel nekuti ropa rake riri kuchema pamberi pangu mwari paaona ropa Rine significance ende rinotaura muupenyu hwaMwari kuti ndaurayiwa rinochema. Saka ropa rine chekuita nekuregererwa kwezvivi. Haleluya. Amen.
Ndovazvanzi naJoseph, hedzi noidudziro dzacho. Nekuti iwe ndiwe ropa. Iwewe mubiki wewaini unomiririra ropa, nekuti Jesu paLast Supper akatora waini ndokubva ati, Gamuchirai mose munwe, iri iropa rangu rechitenderano chitsva chisingazoperi. Ndokubva vanhu vagamuchira waini ndokubva vanwa. Saka iwewe mubiki wewaini unomiririra ropa, zvino ropa iwewe nekuda kwe three days dzakafa Jesu ari muguva, kana dzikanga dzapera, iwewe Ropa uchaenda wonopinda muHoly of Holies yakavakwa kwete nemaoko avanhu but nemaoko aJehovha iri kudenga. Nekuti Jesu paanofa paMuchinjikwa, three days dzapera Ropa rake haripresentwe muHoly of Holies yapanyika sezvaiita vapristi vapanyika. Inoenda muHoly of Holies yekudenga, yopresentwa muHoly of Holies yekudenga, rapedza kupurifaiwa zvinonzi isu tanga takatakurwa muRopa rake. Saka zvaiitika ndezvekuti raidururwa patabernakeri. Kana rikanga radururwa patabernakeri raibva ratanga kutsva mwe- huchi huchisimwa mudenga. Saka raJesu parakadururwa patabernakeri yekudenga iro takatakurwa muropa rake rakasukwa zvivi zvese parakaenda kunomira pamberi pamwari rakati baba varegererei nekuti hapana chavanoziva ropa rajesu Saka iye ari kuti iwewe seropa, iwewe muchinda unobika waini, unomirira ropa. Kana ukanga waenda pamberi paFaro, undireverere nekuti ropa ndorinoreverera vanhu kuti varegererwe zvivi. Haleluya.
Zvazvinoreva ndezvizvi. Pasina ropa chete Zvivi zvavanhu zvinoramba zviripo. Ndokusaka muchiona kuti kuOld Testament vaprisita vaiveko vaitora ropa rehanga neremombe neremabhuru vopinda naro mutabernacle voripira vachiti, Mwari regererai mhuri yaRubheni, Mwari regererai mhuri yaani. Izvozvo zvaisa qualifier kuti ruregerero rwuvepo nekusingaperi nekuti hapana sungano inovambwa pasina kudeuka kweuyo anovamba sungano yacho. Now regedzai ndizvitsanangure. Mwari paanopa mutemo kuna Moses Isungano vanhu yavari kupinda mairi, covenant yavari kupinda mairi naMwari. So hapana covenant inotangwa kana pasina kudeuka kweropa. Munonzwa Bhaibheri rinoti Moses akatora hwai akaiuraya, akariisa muropa racho akariisa muchibhawo, akatora yainzi hisopi, akasanganisa, akasasa ropa iroro kuscroll, akasasa kuvanhu akati ndoropa resungano yamuri kupinda mairi. Raisava ropa raMoses ari kuvamba sungano but raive ropa rehwai. But Jesu paanouya haapinde muHoly of Holies neropa rehwai anopinda nerake risina kumbobvira ratadza nekuti kuvambwa kwesungano kuvambwa kwesungano hakuna anovamba sungano iye wacho ropa rake risina kudeuka. Alright zviri simple ndezvizvi. Will remunhu harigone kutanga kushanda kana iye achiri mupenyu. Saka wiu raJesu Kristu resungano aifanira kuti iye afe kuti isu tigogona kusunungurwa. Saka kusafa kwake kwaireva kuti tisairamba takangosungwa. Saka aifanira kuti afe adeure ropa kuti isu tigosunungurwa. Ah, alright, rekedza ndizvitsanangure. Mukadzi uyu anonzi abatwa zvikanzi akauyiwa naye naJesu zvikanzi uyu mukadzi uyu tamubata achiita upombwe. Nekula kwauti yanga iri nguva yemutemo, ndakamutsanangurira mumwe munhu akaseka nokuti haanzwisise zvinhu zvaMwari. Jesu anozvarwa muOld Testament, so aitofambawo mumutemo. Ndosaka muchinzwa maFarisi vaimubvunza kuti ko mutemo mukuru ndeupi, akati wakambonzvera kuti nekuti panguva yacho yaive nguva yemutemo. So pamutemo mukadzi akabatwa achiita upombwe ndokubva auyiwa naye mutemo waiti munhu uye aizvuzvurudzwa obudiswa naye kunze kweguta nekuti mukamutemera namabwe muguta munosvibisa guta. Saka aizvuzvurudzwa oendwa naye kunze kweguta otemwa namabwe kusvikira afa. Saka pavakauya naye kuna Jesu vari kuti tochiita sei naye, toita here zviri pamutemo? but mutemo peshe paunotaurwa unokondema uye unouraya but jesu anouya nenyasha dzinoraramisa mutemo waiti mukadzi ngaafe but nyasha dzakauya zvikanzi asati ambotadza ngaatange kutema nekuti nyasha ndodzinoporesa kupfuura mutemo Ah, ukaona wapinda chechi chikudzosera chete kumutemo iuda kukuuraya Nekuti tinofanira kubva ku shadow picture touya ku real life inova na Jesu wacho anodeura ropa kwete rehwai but rake. Nekuti ropa rake ndo rinonomira pamberi pa Mwari roti varegererei nekuti hapana chavanoziva. Zvikanzi mumwe aona kuti dzadudzirwa zvakanaka Akati ko ini ndine dzangu pandanga ndichirota na ndakatakura tswanda ine chingwa che white ipapo shiri dzauya dzikajobora jobora Hallelujah Jesu a achiita chirairo chekupedzisira anomhedura chingwa oti uyu muviri wangu gamuchirai mese mudye Hallelujah Amen. so zvinongoreva kuti chingwa muviri wa Kristu zvikanzi na Joseph idzi ndokududzirwa kwacho in three days Iwewe chingwa, nekuti uri muviri waJesu, uchanoturikwa padanda ugofa. Haleluya! Nekuti kana mukanga musina kufa imi vachingwa, ropa harigone kudeuka kuti tigomirirwa pamberi paMwari. Haleluya! Amen. Amen. Amen. So, Bhaibheri rabva rati kuna vaHebheru, ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri. Ndambozvitsanangura kuti Abheri afa, ano ropa rake rinoenda pamberi paMwari roti ndakaurayiwa nemukoma wangu inini anonzi Keini. Zvino Mwari ndinoda revenge, ndinoda kutsivirwa nekuti ndakanga ndisina chandanga ndatadza. Jesu asina chaatadza, ropa rake ndokubva rapresentwa muHall of Holies, ndobva rabva ndobva ranomira pamberi paMwari rikati, Baba varegererei nekuti hapana chavanoziva. Iro ropa rake rinotaura zviri nani pamusoro pei peupenyu hwedu kupfuura ropa raani raAbheri? Saka kune ropa rinofanira kuopareta muupenyu hwenyu rinotaura zviri nani kupfuura ropa rimwe rakambotaura muupenyu hwenyu. Ndambozvitaura ndikati takapinzwa mucovenant yaMwari wen'anga but patakagamuchira Jesu covenant yeMwari wen'anga yakabrekwa nekuti kune ropa rine simba rekubreka any covenant yakamboitwa pamusoro peupenyu hwedu navabereki vedu kana nesu. vari muropa rake chete ndo vanogona kuobtaina redemination ndo vanogona kuva neupenyu husingaperi orit rekezai ndizvitsanangura now chechi yakufamba so muchaona kuti chechi yakufamba mudimension rekunge isina simba yet yaluzisa value simba reropa rajesu ndakambozvitsanangura ndikati hakuna amen of god ane simba kudarika munhu mune simba chete muropa rajesu nekuti isu savanhu takatodai so hatina simba but chinotikonzeresa kuti operate mudimension ratooperata naro isimba reropa rajesu now vanodriva motikari vanozviziva kuti ukaona sign post yakanzi hambo ahead pane zvaunofanira kuita kuti motikari isakuware pahambo haleluya ukaona sign post chete pane zvaunofanira kuita kuti motikari isasafe hambo so ukaramba uchimhanya uri muspeed motikari inosvikosafa pahambo now bhaibheri ramira so vanhu vanoriverenga but havaite zvirimo ndo zvinokonzeresa kuti ropa rajesu rishaiswe simba rekushanda muupenyu hwenyu kwete kuti iro harina simba but ratadza kuaplyiwa muthe right principle yekuti rishande Nekuti kana vanhu vakanga vachitaura uye vane simba reropa pamusoro pavo, zvinoitika muupenyu hwavo uye zvakamboitika muupenyu hwavo zvinodzimwa nekuda kweropa raJesu. Haleluya. Amen.
Ropa raJesu ndorinodzima zvakamboitika muupenyu hwedu. Ndorinodzima zvichaitika muupenyu hwedu. Ndorinounza upenyu kuupenyu hwedu. Nairo ropa raJesu kana rakadai rakanga risina kudeuka, Dai nhasi tiri varanda vaSatan. Saka chinongoitisa vanhu varanda vaSatan chete kushaikwa kweropa muupenyu hwavo. Now Bhaibheri rinoti chii? Rinoti ipapo Mozisi wakataurirwa naShe kuti riudze vana vaIsraeri kuti pese pavanenge vachidya hwai vatore ropa racho vase- va- va- vazorere pamagonhi. Ipapo ngirozi yerufu ichapfuura. Kana ikange yapfuura ikaona ropa ichadarika. But ikashaya ropa ichapinda igouraya. Now ndozvazvakafananawo nezvi. Zvazvinoitika ndezvizvi kuti pese pasina ropa raJesu muupenyu hwemunhu kana mufamily yevanhu, Satan ane simba rekukuvhuna nekuuraya nekuti iye akanzi anouya kuba, kuuraya nekuparadza. Saka kana akanga aona pasina ropa, hapana chinomumisa kuti aite zvaanoda muupenyu hwavanhu. But chinomisa chete satani kuva nesimba muupenyu hwenyu iropa rajesu rinova muupenyu hwenyu kana imi mukamugamuchira mukaripota muchiri declare muupenyu hwenyu zvese zvinoitika muupenyu hwenyu zvinomiswa nekuda kweropa rine simba rajesu kristu
nekuti iro haripere simba rinoramba rine simba saka kana rikanga riri muupenyu hwenyu rinokonzeresa kumira kwezvimwe zvinhu zvachida kuitika Haleluya. Nekuti ropa raJesu ndo ratinoda kuti tigoregererwa zvivi. Ropa raJesu ndo ratinoda kuti rigova covering neshield yeupenyu hwedu. Now, inzwai munzwe. Jobho anonzi ipapo pa- ukaverenga bhuku raJobho, inonzi ipapo vanakomana vaMwari vakaenda kunomira pamberi paMwari. Ndokubva zvanzi Satani akaonekwavopo. Ndokubva abvunzwa kunzi uri kubva kupi zvikanzi andabva mukutendera nekupota kwenyika wacherechedza here muranda wangu Jobho wandinoda anotya Mwari munhu akarurama zvikanzi Jobho angagotya Mwari pasina here nekuti imi Jehovha makamukomberedza neruzhowa nezvese zvaanazvo chiri kumisa Satani kuti agorova Jobho namaronda inhau yeruzhowa rwaJehovha rwakaiswa paari kunyange Satani achida but pane chinhu chiri kumurambidza chete chinova ruzhowa rwaJehovha Jobho anorarama kuOld Covenant. Saka chinotadzisa chete kurova kwaSatani muupenyu hwedu ruzhowa rwaJehovha runonzi ropa raJesu.
Chinorambidzisa chete kudyiwa kwezvinhu zvedu naSatani izvi isimba reropa raJesu. Haleluya. Tinodeclare ropa raJesu muupenyu hwedu kuti zvanga zvichimbodyiwa nezvazvakapera. Nedzimwe sungano dzatakapinzwa madziri. Nekuti tinorambidzisawo zvimwe zvinhu kusununguka uye kuti zviitike. Inhau yedzimwe sungano dzatakapinzwa, kwete dzatakapinda, dzatakapinzwa madziri navabereki nana ambuya vachiita vachitoti tiri kuzviitira to our advantage but nhasi. Sungano idzo dziri kurwisa upenyu hwedu. So dzimweni dzenguva ungatadza kuziva kuti zvii zvakamboitika but izvozvo ndo zvaunongotiwo iwewo kana uchinge uchingofamba nekuita zvaunoita unongozviona kuti pane chimwe chinhu chinokonzeresa kuchema kwangu chinokonzeresa kutambudzika kwangu chinokonzeresa kusafamba zvakanaka kwezvinhu muupenyu hwangu but zvinoda ropa rajesu Nokuti kana tikanga tiri muropa raJesu, even madhimoni akaungana akaita ungano yawo, Bhaibheri rinoti no weapon shall be fashioned against us shall prosper. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti hatirambidze kuti mawiponi agofeshonwa, but kunyange akanga agadzirwa mawiponi haave nesimba muupenyu hwedu. Zvanzi no weapon shall be fashioned, which means hatisi kurambidzwa, havarambidzwe, Satani haarambidzwe kugadzira mapfumo ake ekuti atibaye. But even kana akanga agadzirwa, chinomarambidzisa Kuva nesimba pamusoro poupenyu hwedu. Iropa raJesu rinoisa covering pamusoro poupenyu hwedu. Haleluya. Satoda kusimukira Mwari. Tideclare simba reropa raJesu muupenyu hwedu, muvana vedu, mabhizinesi edu, mudzimba dzedu, mudzinza redu riri kuZimbabwe. Haleluya. Chinokonzeresawo dzimwe dzenguva kusawirirana mumhuri nekunyongana mumhuri. Kushaikwa kwesimba reropa raJesu. nekuti kana iye akauya achinzi the prince of peace mumhuri kana mukanga musina peace mukadeclarewa ropa rajesu muchaona kuti vanhu vanotanga kuyanana muchaona kuti vanhu vanotanga kukumirana ruregero muchaona kuti vanhu vanotanga kunzwisisana muchaona kuti zvinhu zvinotanga kufamba zvakanaka so toda kunamata titi mwari ropa ramwanakomana wenyu rakayerera pamuchinjikwa ndiro ropa ngariyererewo muupenyu hwedu ropa iroro ngaritaurewo muupenyu hwedu ropa iroro ngaritaure mufamily yedu ropa iroro ngaritaure mukufamba kwedu ropa iroro ngaritaure patinobuda mudzimba dzedu ropa iroro ngaritaure patinofamba ropa iroro ngaritaure mumabhizinesi edu so tiwane kuimbirwa tigonamata

ndinotaura simba reropa pamusoro poupenyu wangu ndinodeclare ropa rajesu rine simba rinosunungura pakasungwa rinotakanura pakatakwa nairo ropa ndinodeclare pamusoro poupenyu hwavo ngarisukewo mwari zvakaitwa pamusoro poupenyu hwavo ngaripurifaye upenyu hwavo ndinodhikleya ropa rine simba ropa ropa ropa ropa ropa rajesu ngaritaurwo muupenyu hwedu tinosasa ropa resungano itsva isingapere ropa rine simba rajesu tinoritaura muupenyu hwedu tinoritaura kumhuri dzedu ropa ngariputsewo sungano dzewakaipa ropa ngariputse sungano dzawakaipa ropa ngarisunungure pakasungwa ropa rajesu ngarisunungure sunungurai ropa rajesu wenazareta sunungurai ropa rajesu wenazareta sunungurai vanhu venyu ropa rine simba dzikinurai oji ropa rajesu dzikinurai upenyu hwedu ropa imi ropa rinakayerera pakuchinjikwa mukati wanirawo kukunda vekupona ndoropa ratinodeclare mukati meupenyu hwedu simba reropa ngarishande muupenyu hwedu simba reropa ngarishande muupenyu hwedu ropa rine simba muupenyu hwedu ropa rine simba muupenyu hwedu tadana kuropa remwanakomana tadana kuropa regwayana guru redenga ropa rajesu kristu ngarishande muupenyu hwedu ropa rine simba ngaribate mhuri dzedu ropa rine simba ngariuye to our rescue ropa ropa ropa rine simba tadeclare the blood of jesus the blood of jesus rine simba risingapera kapera simba ndo ratinodeclare mukati meupenyu hwedu nokutendai baba regedzai ndinamata Baba, nekuda kweropa remwanakomana wenyu, iro ropa rakadeuka kuti isu Mwari tigova vanhu venyu uye tigoyananiswa nemi, ndizvo taritaurawo pamusoro pemumwe nemwari muno kuti nairo ropa ngarisukewo kudarika kwedu, ropa ngaribvisewo Mwari zvakaitwa mukati meupenyu hwedu nemhuri dzedu. Ropa iri tinoritaura pamusoro peupenyu hwedu nepamusoro pemumwe nemwari muno kuti pakupinda nepakubuda neiro ropa ngarive nesu ngarive yeprotection ngarive yenunpenetrated hedge muupenyu hwedu ngaripewo ku- ngaripewo kukunda ngaritisimudze ropa rine simba ropa rine simba ngarikanzuruwo makesi akaitwa pamusoro poupenyu hwedu ngarikanzirowo kutaura kwenhema pamusoro poupenyu hwedu ngarikanzirowo kutaura kwasatani pamusoro poupenyu hwedu ngarikanzirowo kumwe kutaura kwavanhu kwakataurwa kubva kumakuva pamusoro peupenyu hwedu nairo ropa ngarikanzirowo baba wakatendeka kukura kweumhumu wemasimba ehadeshi e, e, e, pamusoro poupenyu hwedu ropa ragara rine simba rinotaura zviri nani ngatitaurewo kukunda pamusoro peupenyu hwedu ngatitaurewo kubudirira pamusoro peupenyu hwedu ngatitaurewo makore akawanda muko- muka- mukati meupenyu hwedu ngatitisimudze mumabasa edu ropa rine simba ngatitiprotekte kubva zvino nokusingaperi amen tinotenda mwari zvizhinji Mwari ngaakuitirewo zvakanaka nero ropa raJesu ngarive nesimba muupenyu wenyu ngarive nesimba mukudzikinura upenyu wenyu ngarive nesimba pese pamuchanamata mukadanza ropa iri ngariuyewo to your rescue rigodzikinura pakasungwa newakaipa Mwari ngaakuitirewo zvakanaka kubva zvino nokusingaperi amen, amen.